Normalment, eh, normalment iqum ma' seba' u kwart, seba' seba' u kwart, imbagħad eh, neħu fashion breakfast u ninżel jisu għal ħafna ta' 8-8 u kwart ninżel lejn ir-rabat għawdex biex imbagħad niftaħ l-uffiċċju nil-qannis ovvjament u kolli appuntamenti normalment nagħlaq għal nofsinhar imbagħad eh, Isu nieħu break sal-erba, ġieli mmur jogging, ġieli mmur nom, eh, jew santi tfajla. U fl-erba nerġa' niftaħ l-uffiċċju, ikolli tliet sigħat oħra appuntamenti, xogħol ieħor l-uffiċċju, u fis-seba' nagħlaq u normalment wara jew immur nilgħab xi logħba futbol, jew nara xi xejn eh, televiżjoni ovvjament, jew sinema. Jew ovvjament noħroġ nieħu xi drink mal-ħbieb. Eh, u normalment imbagħad eh, ninġabar norqod għal 11-11 u kwart. Il-politika sa minn dejjem kienet għal qalbu kif jispjega missieru ma' 606. Il-ħajra l-politika ġietu għaxina minn dejjem kent daħħa fil-Partit Laburista, dejjem kont inġorru miegħi, bħal ġejt ngħix għawdex, iż-żewġ ġejt ngħid għawdex 29 sena ilu. Kemm ili ngħixaw kważi kważi dejjem membru fil-Partit Laburista tax-Xara. Dejjem kont intaċ l-ewwel mass meeting li mort fis-sittinijiet ma' missieri kien tgħaddi naqra ta' tifel, ġifieri, San Pawl il-Baħar, ġifieri dan qed insemmilek kważi 50 senilu. L-innu tal-Zambik illi nafu. Ħdimt miegħu fil-qrib fil-professjoni tiegħu ta' Nutar u anki segwejtu fil-karriera politika tiegħu u anki meta laħaq ukoll fil-Kunsill Lokali tax-Xahar Għawdex. Hekk ikolli niddeskrivi lil Nutar Zammit, jiena niddeskrivih bħala żagħżugħ b'impenn, b'impenn lejn art twelitu, b'impenn lejn il-poplu Għawdxi. U għalhekk naħseb illi min jaf tajjeb lilu Tarzan Mejt jaf id-determinazzjoni tiegħu, il-ħeġġa, l-impenn kbir illi għandu li jiġġieled għal dak kollu li huwa ta' Għawdex. Għalhekk nappella jiena lill-poplu Għawdxi b'mod speċjali sabiex jagħtu kull sapport lin-Nutar Żammit. Għaliex in-Nutar Żammit jiena persważ ser ikun leħen ta' Għawdex fl-Ewropa. Il-prijoritajiet tiegħek jekk tiġi elett fil-Parlament Ewropew? Jiena prijoritajiet, ifhem, sensiela sensiela ta' interessi partikolari għandi, però prijoritajiet ovvjament ma nistax ma nsemmix, ovvjament iż-żgħażagħ, speċjalment il-problema tal-prekarjetà, din li għandek ħafna żgħażagħ li huma b'kuntratt fiss li ma jistgħux jiddeċiedu x'se jiġri 'l quddiem peress li huma per eżempju, sitt xhur oħra jaf jitterminalek l-impjieg peress li inti tkun marbut b'kuntratt definittiv, għandek problema kbira hawn Malta u Għawdex peress li għandek ħafna żgħażagħ illi jaf il-kuntratt ħa jiskadilhom minn hawn sitt xhur oħra per eżempju u ma jafux x'se jiġri u ma jistgħux ifasslu ħajjithom eh, b'mod relattiv għax ma jafux se jiġri x'in jekk jitilfu ġob. Interess tiegħi partikolari ovvjament huwa Għawdex. Jiena hawnhekk ħanallaċċa mal-komment ta' qabel Għalfejn, għalfejn il-problema ta' Għawdex illum hija illi aħna mhux nieħdu fondi daqs kemm suppost nieħdu? Il-problema hi illi illi min-naħa Nazzjonalista, pereżempju, min-naħa tal-partit li hemm fil-Gvern bħalissa, ma ħadmux biżżejjed biex Għawdex jingħata status biex nakkwistaw fondi supplimentari reġjonali Jiġifieri min-naħa ta' fondi supplementari reġjonali qegħdin ħażin peress li ma ħadmux biex akkwistaw status għal Għawdex privileġġat, qed nintlaqtu ħażin ukoll għax minħabba li n-Nazzjonalisti ma ħadmux biex jakkwistaw dan l-istatus aħna qed nintlaqtu ħażin mir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea li jirrigwardaw l-għajnuna mill-Istat, Għawdex qabel kien jiggwadanja minn diversa minn diversi għajnuniet mill-Istat, dawn ħafna minnhom ma ma nistgħux ma nistgħux inkunu eliġibbli aktar għalihom peress li hemm ir-regolamenti tal tal-Unjoni Ewropea illi illi illi jirregolaw dan is-settur illi jipprojbixxu l-għajnuna mill-Istat u finalment Iċ-ċirasa fuq il-kejk, in-Nazzjonalisti pereżempju kienu wegħdu, niftakar lil Simon Busuttil fil-fuljett li kienet toħroġ il-MIK, iwiegħed illi kien ħa jsir rapport ekonomiku u soċjali dwar Għawdex li jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni Ewropea qabel l-adozzjoni tal-aħħar budget, liema rapport qatt ma ingħata mill-Partit Nazzjonalista, mill-Gvern Nazzjonalista, lill-Kummissjoni Ewropea. Bil-konsegwenza? Bil-konsegwenza illi Għawdex, Għawdex, il-Kummissjoni Ewropea, Għawdex ma tafx x'inhu jiġri. Ma tafx xi problema kbira ta' double insularity il-gżira fi gżira għandu Għawdex. Lil Christian Zammit inni nafu sa minn meta konna eh, fil-forum Zazax Laburisti għax kien fil-grupp li kienu daħlu għarajna. Ovvjament imbagħad segwejtu matul il-ħidma kemm politika u anke professjonali u naf kemm ħabrieki U kemm hu dedikat. Għal xi raġuni oħra, iż-żgħażagħ jisom qatgħu qalbhom mill-politiċi jew inkella qatgħu qalbhom mill-politika. Dejqek tbeżżak din? Jiena ħa ngħidlek iż-żewġ kelmiet li tista' li tista' tiddeskrivi s-sentiment eh, l-atmosfera fost iż-żgħażagħ huma naħseb jien sfortunatament apatija u diżillużjoni. Huma daqsxejn differenti minn xulxejn. Apatija. Tort taż-żgħażagħ jew tort tal-politiċi? Naħseb ta' tnejn li huma, naħseb ħadd mhu innoċenti, f'liema sens, illi minnaħa taż-żgħażagħ sfortunatament insib eh, apatija u diżillużjoni għax għandek ħafna żgħażagħ li jirraġunaw sfortunatament b'mod negattiv fis-sens li jgħidu lek iva jien sen saħħan il-proverbju għawċi, tipo jina x'nista' nagħmel, jina Jiena insinjifikanti, jiena m'għandix saħħa ta' xejn, jiena sfortunatament ma nista' nibdel xejn. Li hija ħażina, mentalità ħażina ħafna. Sfortunatament imbagħad anke sfortunatament anke min-naħa ta' media, ħafna darbi l-politika tiġi mpitra bħala xi ħaġa maħmuġa li inti xi inti fil-fatt anke nużaw l-espressjoni ħadd iċċappas mal-politika, qisek inti ħajitfgħulek eh, letteralment nieżel fiż-żibel. Sfortatament, dik hija l-perspettiva li għandhom ħafna żgħażagħ tal-politika. Il-Partit Laburista kif qed jilqal din il-perspettiva tra li virgoletti negattiva? Il-Partit Laburista ovvjament b'mexxej żagħżugħ ma jistax ma jagħtix impetus lis-settur ġovanili. Għandek mexxej żagħżugħ illi mexxej li qed jispira u jagħti fiduċja, ovvjament hija priorità għalih illi jerġa' kemm jista' jkun jirriġovinizza dan il-partit. Iż-żgħażagħ dejjem kienu element qawwi fil-Partit Laburista. Eh, ħaddieħor l-avversarja politiċi tagħna jħobbu jpitruha illi eh, il-Partit Laburista huwa assenti miż-żgħażagħ. Niggarantilek illi l-istorja tal-Partit Laburista turi mod ieħor. Għax l-istorja tal-Partit Laburista sa mir-rvellijiet tan-1958 kienu żgħażagħ dejjem fil-forefront tar-rivoluzzjoni soċjali, industrijali u ekonomika li ħoloq il-Partit Laburista fil-Gżejjer Maltin, jekk tara anke il-mod kif il-Partit Laburista iffaċċja l-interdet fis-sittinijiet, kif industrializza l-pajjiż fis-sebgħinijiet, kif imbagħad f'kull policy li jagħmel jikkonsulta ż-żgħażagħ, jisma' dejjem il-leħen taż-żgħażagħ, tinduna li verament huwa partit taż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ. U din li qed jipprova il-mexxej, u għalhekk il-mexxej fl-ewwel speech li kien għamel meta kien laħaq mexxej Joseph Muscat, kien enfasizza li ż-żgħażagħ iridhom ikunu fuq quddiem net fil-fergħat kollha tal-partit, għax inti jekk inti qed toħloq partit moviment anzi ta' progressivi kif dejjem kellu l-Partit Laburista hawn Malta, jekk inti trid toħloq u qed toħloq moviment tal-progressivi, l-aktar nies li suppost joħolqu progress u jkunu progressivi jkunu għandhom ikunu dejjem iż-żgħażagħ. Għaldaqstant ma jistgħux ma jkunux element fundamentali fil-policy u fl-istrutturi tal-Partit Laburista. Ħafna drabi dal-manuvri jkunu minn wara l-kwinti. Però jiena li qiegħed hemm ġew, internament fil-Partit, nista' nara l-mod u manjer kif Joseph Muscat qed jagħti impetus liż-żgħażagħ fi ħdan il-Partit biex jerġa' verament joħloq moviment tal-progressivi bħalma l-Partit Laburista kien fis-sittinijiet, sebgħinijiet u aktar ta'. Dan huwa minn wara l-kwinti. Il-menta li ma tantx kellu ħafna ħin jipprepara, iżda xorta waħda se jagħmel l-almu tiegħu biex jagħmel dak li għandu jagħmel fl-inqas ħin possibbli. Servizz tiegħi fil Christian Zammit fil-programm 606 ikompli dal-waqt. L-Unjoni Ewropea kif twieldet? L-idea tal-Unjoni Ewropea bdiet fis-snin 50, eżatt wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Dak iż-żmien il-gvernijiet ta' sitt pajjiżi Ewropej ħassew li kien jaqbdilhom li jsolvu l-problemi tagħhom mingħajr aktar vjolenza u gwerer. L-aħjar mod ta' kif skont huma setgħu jsaħħu din l-għaqda bejniethom kien billi jikkooperaw u jaħdmu flimkien fis-suq tal-faħam u l-azzar. Dan kien il-bidu tal-għaqda Ewropea li llum nafuha bħala l-Unjoni Ewropea. Ta' 26 sena, ħadem bħala PRO fil-Forum Zazah Laburisti Għawċin. Okkupa l-kariga ta' Assistent Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista. Fl-2007 kontesta b'suċċess l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xahar Għawdex. Fil-politika ilu mitra tagħha u ġifieri ilu mhux ħażin. Politika dejjem kien ħobba. Bħalissa huwa wkoll il-Viċi Sindku tax-Xara. Aħna bħala Kunsill Lokali tax-Xagħra nista' ngħid li naħdmu bħala tim il-grupp kollu. Kristjan huwa wieħed huwa membru importanti f'dan it-tim. Eh, kull xogħol li jiġi assenjat lilu jagħmlu jagħmlu mill-qalb u ovvjament eh, huwa jgħin ħafna biex il-Kunsill Lokali tax-Xara eh, jagħmel is-suċċess li qegħdin nagħmlu. Huwa parti integrali minn dal-Kunsill.